Bana bešo Moreneng a rapeleng. Mo leineng la Tate, leineng la Morwa, le Moya Mokgethwa. Amen. Morena Modimo, ke eme pele go swatlho sa gago ka boikokobetšo. Ke kgopela maitshwarelo a dibe monghati ya bophelo. Ke kgopela le bohle ba ratšwa go Morena Jesu Kriste gore a ba swarele. Ke kgopela ka lona lengwalo la Joel 2 verses 12 to 13 le le reng boelang go nna ka pelo tša lena ka moka le ka go ikona le ka go lla le ka go itshetla pelo Gobane re dirile tšebe Modimo a rena, se re furalle Jehova, re boela go wena Moloki a renang ka go itshola le go kgopela mo go wena Jehova, gobane o a kwa, o a re arabela Moloki. Le mo letšatši la lehono o re tsošitše, mesong ya tšatši la lehono wa re fa bophelo. Ke laletsa Moya Mokgethwa gore o tsene ka gareng go rena, o tsene ka gareng go maphelo a rena. Moya Mokgethwa o re laole le ditseleng tšeo re yang go sepela go tšona mo letšatši la lehono. Modimo wa ka, re bontšhe kona Moya Mokgethwa. Modimo wa ka, fodiša Malwetši a rena a sa felego. Ke wena ngaka ya dingaka, ke wena o tsebang ka malwetši a batho gore a tšwa le kae, le dipheko Modimo wa ka di tšwa mo go wena fela. Modimo wa ka ke kgopela tšohle mo leine la gago Jesu Kriste wa Nasareta. Amen. Bana bešo Moreneng, lengwalo la letšatši la lehono re le hwetša mo go Mateo 8 verses 23 to 27. lona sehlogo se re ledimo goba madimo goba mathata lewatleng. Lebalega ka tsela e latelago. Ya re ge a tsena leselawatleng a latelwa ke barutwa ba gagwe. Gwa napa gwa tsoga ledimo le letona, leselawatle la ribegelwa ke maphoto, yena Morena Jesu a ithobaletše. Barutwa Ba batamela ba mo tsoša ba re, Morena, re phološe re a lahlega! Yena a re, Le boifang lena bahlaya-tumelo! Bahlaya-tumelo ke ba tumelo e nnyane! A tsoga a kgalema phefo le lewatle, gwa napa gwa ruthela ruri. Batho ba tlabega ba re, Ke motho mang yena e, ge ledimo le lewatle le tšona di mo kwa? Motheetši, sepela le nna wena motheeletši mo leetong la ledimo goba mathata, don't miss the train. Batho ka moka lefaseng ka bophara re lebagana le mathata bophelong. Mathata ga a swane, efela ge re ka kwešiša mathata a re tlelago, re ka kgona go kgotlelela le gore re tie tumelong ya rena. Lentšu la Morena mo lengwalong la lehono a re ge Jesu a tsena leselawatleng, barutwa ba mo šala morago gobane bolaodi bja gagwe bo be bo tiile go feta ledimo, bjale ka Modimo wa rena. ge a tiile go feta mathata a rena ka moka. Mathata a swana le uninvited visitors, a go tlela o sa tsebe. Lentšu le re, Gwa tsoga ledimo le le matla gomme bahlanka ba Morena ba tsenwa ke letšhogo ba fetoga magwala. Gomme motheeletši, lemoga gore pharologanyo Ye e bonagalago magareng ga tumelo le letšhogo e kile ya bonagala bana bešo. Baswara dihlapi ba ba nago le eksperiense ye ntši ya go swara dihlapi ba tšhošitšwe ke ledimo, ba lebala le go rapela gomme ba fetoga magwala goba mafšega e bile ba thethebela Morena Jesu wa Nasareta gore a ba phološe. ba aparetšwe ke leru le leso la letšhogo gomme leru la khupetša tumelo go bona. Ekwa mantšu a tšwago go Johane 16 verse 33 a rego, Mono lefaseng le tlo ba tlalelong, fela betang dipelo gobane lefase le fentšwe ke nna. Ke mantšu a Morena Jesu Kriste a kgothatšo mo go nna le wena bana bešo, gobane re tsebe gore Morena Jesu Kriste o na le matla ka moka a nna le wena re ka kgopelang mo go yena. A re duleng re kgopela Modimo wa rena wo a sa robaleng, wo a nago le matla. Moopedi o re mo go Koša 286, Dula le nna, a ko se mphetehle. Ge le dikela, swiswi le se ke la nkhwetša fa ke se na le wena. Jesu Mong wa ka hle, dula le nna. Gomme letšhogo le tla go tlogela. Morena Jesu o ba botšiša gore le tšhogang. Yena a tsoga a kgalemela phefo le lewatle, lewatle la mo theetša. Mohlanka wa Modimo Paulo mo Ditiro tša Bapostola 27:15 ge a na le baswarwa ba gahlana le mathata, leselawatle la bona la tšewa ke ledimo, ba ba ba felwa ke kholofelo ya gore ba tla phologa, Efela ba beta pelo ba fihla mo ba yago ka yona keletšo ya Paulo. Le mohlanka Jona mo lengwalong la Jona 1 le re botša gore ge Morena a mo roma Ninife go ntšha batho dibeng, yena a tšhaba, a leba Tarashishi. Monna Jona o a ofrempa bjale Efela Morena a iša phefo e kgolo lewatleng gomme a eletšwa gore a tsoge a bitše Modimo wa gagwe gore a ba phološe. Bjale, mo lengwalong le la Mateo la lehono, batho ba makala kudu go bona maatla a Morena a fentše ledimo. Thuto ya rena Bakreste, nna le wena ngwanešu, ke gore re itshepe matla a Morena wa rena. Without God there's no hope. Without God there's no life. Modimo mo go kutullo 21:6 o re, Ke nna a le o, mathomo le mafelelo. Bjale baratiwa ba Morena, a re hwetšeng mehuta ye e selelago ya madimo goba mathata a bophelo. mohuta wa pele o bitšwa storms of obedience a ke madimo a go kwa goba a go theetša re bolela ka mathata a re tlelago re dumela go morena jesu re lebagana le mathata le ge re dira dilo tše di lokilego Nako nngwe e ba a test from our Lord Jesus Christ. Gore na tumelo ya rena a e tiile na? Le ge go le bjalo, mathata a re tlela go re dira tše botse. Ge mathata re a tlišeditšwe ke Modimo, ke yena ka noši a tla fetšago. Mohuta wa bobedi o bitšwa storms of disobedience goba go hloka tsebe. A ke mathata a re itirela go ona, e ka ba ka dikgetho tša rena tše re iphapanyago le Modimo ka tšona, re ka di efoga ge re kgopela maitshwarelo a thibe go Modimo. Mohuta wa boraro o bitšwa storms of purification mo re bolela ka tlhatswego. Diteko tše di ntšha dilo tše re sa di hlokeng go tsenywa tše di hlokegago goba tše di lokilego. Ga se mathata ka moka a a re thatafalelago, a mangwe a a re aga e bile a a re kaonafatša bjalo ka pula ye e nago ka morago ga madimo, e hlatswa madimo goba e hlatswa ditšhila. Mohuta wa bone o bitšwa storms of protection mo re bolela ka tšhireletšo. Madimo a a re šireletša goba a re sebotša ka bothata bjo bo tlago maphelong a rena. Ka kgaugelo ke se sengwe sebaka se Modimo a re romelago madimo goba mathata a a ka se re kwešeng bohloko e le a tla re šireletšago. Ga go motho o nyakago mathata, efela ga se mathata ka moka a bolayago. No one wants a storm in life, but not all storms come to destroy. Mohuta wa bohlano o bitšwa Storms of Warfare. Ei, mo bana bešo moreneng go ntwa mo. A ke madimo goba mathata a thomago a šišinya tumelo ya gago ngwanešo. Gomme mafelelong, ge a thoma moyeng wa gago wo o ikgolaganyang le Morena ka ona, a hwetša e le gore tumelo ya gago ya kgohlakgohla, mathata a, a ama le mmele wa gago, ngwanešu. Tseba gore go ba le ntwa magareng ga seetša le leswiswi Bjale ka balatedi ba Seetša, nna le wena re ka amega ge re ka se hlokomele. Mara Modimo a ka se re lese, o tla re lwela, o tla re kwa, o tla re arabela. Mohuta wa botshelela o bitšwa storms of heartbreak, mo ke ditsietsi le mahlomola. Mo bophelong re lebagana le matimo a a kwešago bohloko, a re tlela gobane re phela lefaseng la dibe, lefaseng la malwetši le tše dingwe. Gomme, ngwanešu, matimo a a ka re kweša bohloko kudu, a hlakahlakanya maphelo a rena. Efela a re gopoleng gore Morena wa rena o gona ka nako tšohle. Ekwa mantšu a kgothatsago go tšwa go Jesaya 53 verse 4, wo a rego, Ke yena a swerego malwetši a rena, a ipeleša mahloko a rena. O a imelwa Morena Jesu Kriste gobane malwetši a rena le mahloko a rena re di iša go yena, eupša gobane a na le maatla a tšwago go Modimo, ga a imelwe, o dula ntše a na le maatla ka matšatši ka moka.